Na so e happen, na so the thing dey. Countryman, countrywoman, we go tell una about some girl wey born the pikin since 17 years, that girl never see that pikin. Wetin happen, we go tori for una all the thing wey happen for there. We go also tell una the name for woman wey e win Miss Cote d'Ivoire. Wetin be im name? Uh, we go tori the tori for una. and then some girl e dey complain say e don go for uh, hospital they don carry e this e backside carry am go up that thing wey dey call am say bbl e backside go up sotey go up for some way wey uh, e almost die and then we go tell una too about open for african competition wey judo card dem play cameroonian dey get plenty plenty medal mm -hmm. and then countryman countrywoman we go talk una palabandamba eh, MTN Elite One. He dey continue, he can't finish. Na he that. Na he Cameroon go eh, they go see who be champion. They don't already know who be champion. They go see what go happen. They know what will happen. They go see other competition there. They know say MTN dey, MTN dey Kankwe. Na so e dey. Now we'll start with this one. Na some press release they dey call am for Big France e say communique. Di communique na Secretary General for Cameroon Football Federation e write am. E say di inform di sporting public and all di other people wey dey be concerned say di 32nd day eh, di final for Cameroon Cup edition 2025 eh, go play according to di programme. Eh, na di Wednesday wey dey come so. the second of july una know say new month na tomorrow no for center for this uh, technical center for fekafo for oja for 1 pm canon for yaounde go play against is fortuna uh, is fortune for bengbis na dey club that and then for 3 pm colon for ja and lobo go play with the academy fc for nyom 2 and then

AS FAP for Yaoundé go play against Chateau FC for Mora. For 3 p.m., Cotton Sport for Garoua go play against Vision Food AA for Yaoundé. For Stadium, Municipal Stadium for Melon again for the Thursday. For 3, now one will start with 1. For 1 p.m., Avion Academy go play against Royal uh, Funka. And then 3 p.m., Your Sport Academy, he go play against Olympic

for Bameka. And then for 3 p.m., Apejes for Full go play against Option Sport for Bamenda. For Friday, March the day, the 4th of July, e dey for which place? For this uh, technical center for Fekafood for Oza. 1 p.m. Isosha for Limbe go play against Shamba Sport.

Another tori e dey ogi una now result and the classification after the fifth day of play for this playoff MTN Elite 2. Mm-hmm. Na playoff than that. We get the result for una. The first result, dem wey we get am for here, e dey show say playoff up and playoff down na e that. Uh, Vian Academy, e loss

85 minutes una see una be see wetin happen for that match wey player dem should not down dey say dem no dey play dem again wetin happen homologation go take place for see wetin happen apejas from full e loss against rasen for bafusam 0 go to 1 as uh, as fab for yaounde e loss 2 go to 0 for e social for limbe na so e take place now The classification now for playoffs for MTN Elite 2024-2025 season. Classification for playoffs down. Most of playoffs down. Apejes na number one with nine points. AS Fab for Yaoundé na number two with nine points. But they don't play five match. The uh, Apejes don't play at na four. Rasen for Bafusam na uh, number three with eight points. Don't play na four match.

e dey spoil for lekki one point so na the classification that wey concern playoff up uh, i don give una playoff down and then i don give una two the result for all the match wey dey play am so na so e dey for that way concern mtn elite two wey dey dey continue for player now for no team wey e go go for first division and then other team wey e go fall down uh-huh. i go fall down fall down fall down na so the thing dey for the palaba ndamba countryman countrywoman mo know say eh, the thing dey waka so ball dey waka fine and then plenty plenty people dey dey like am dey dey go for fee we dey see how pe- fee dey flop supporter dey dey comot for support their team dem na that kind of one wey we suppose for dey encourage am make we leave palabandamba now if una want am yes if una want am we leave palabandamba or una wan say make we talk about uh, clinton jere and samuel eto'o wey dey meet up over the weekend and then with the

Now, countryman, countrywoman, make we tori the tori, make una understand what are the thing correct so. This girl, e born her wey dey 16 years. As e born the pikin wey dey 16 years, wetin happen na say e cousin tell e say how e dey go school, me send that pikin for him, me dey shiro the pikin, me dey take care for the pikin, me continue e school. Na the girl e papa take the pikin go give am for a cousin he say sef wey the pikin be dey one year three months dey go give am for the cousin the cousin take the pikin for the take care for the pikin since wey that pikin dey for that cousin so take am reach tomorrow they dey wan see that pikin the cousin dey only turn turn na seventeen years this so 17 let me say the mommy for the pikin don big e don turn her woman e dey wan see e pikin e pikin e no want am make e see am dey dey tontoni tontoni tontoni even e papa wey be go give her pikin e no dey understand e say dey wan see the pikin dey dey hide am dey dey when na he bring the pikin na he can give the pikin no be say the first see now e don turn am na mangulungu ngbete na problem don enter for the matter e don go be for wey be the drug sotey na that lawyer wey dey dey call you say Charlotte Chakunte na e make na e carry the matter now for go before before make they talk how wetin happen with the pikin where the pikin dey why they no want am make they see the pikin and all that thing I don say I know say that way judge baby lawyer go enter our lawyer don enter the matter that way judge go enter for judge the matter for say bam that cause you go know wetin dey happen because man no fit give you pikin Even for see the pikin, e turn na trouble. You no want am make see the pikin? You no want am make see pikin wey give you? Ah ah. This one na bibi heart oh, country man, country woman. This thing, e don pass my power. I no dey understand the kind of matter because I don think the matter, think and think and think and so tey um, the matter don pass me. Say you born your pikin. Your cousin say, how will you go school? Make you give me my take care for the pikin. Your family say, okay, no problem. Na fine idea. They may take care for the pikin. Now either they take care for the pikin, you want see the pikin, it turn a trouble. Say you know, you know, see the pikin. You want see them, they turn turn. You want go up, you want go down, they turn turn. Wonderful paraba. This one, it don't pass me. Another story there.

They discover Ifo there. yeah, people dey get out o. If you don't go school for law and then you never finish for be lawyer, wait be the matter wey you dey carry yourself give way close, they say be lawyer. Wait be the matter. Na the I wan understand. you dey for court you dey pretend say you be lawyer you pretend you show as you dey show off say i be lawyer the law number number article this and that e talk say article this this this this e talk say na e that for police side eh they can discover e say e no be lawyer ah yeah yeah yeah yeah yeah they put hand for e The poor for ye, na so it is now for inside hand for authority them. The one na balaba accident. The accident happen na yesterday for that side for Ngim- Ngeme for Limbe. Wetin happen for Ngeme for Limbe? Some bike wey be the transport three passengers dem, two woman dem some motor fall fall na me say four wheel drive e pararam as we talk all the three passenger dem for that bike dey kwara i say dey kwara you see the bike

na some terrible thing countryman countrywoman na so that young girl eh, dey with the driver the other one dem dey lost their life na two young girl dey be for back that bike two young girl for that bike with the driver na so they don lost their life for hospital after that accident the thing we dey talk na so because na some kind kind news this way man dey wan talk am you just fear type you must fear type because uh, uh, uh, you come up for go some place you no know wetin dey happen for you you wan see na your own dad e meet up for road eh asia for all the family asia for all them asia asia asia and then So that what happened na for that side for Monte for my shake career for Douala. Na yesterday morning too, we dey carry some uh, this uh, Mazembe dem. You know the Mazembe dem wey dey dey waka dey dey thief bike dem thief all thing dem. Uh-huh. He don try for thief some money Ben Skin. Na he that they take it for Dombele for like she take for last air. The two wey happen for he no man no go like am the picture dem dey na the kind of picture dem so i talk so una understand the kwara yi one time for that side na so e happen wey dey go thief say wan eat the thief na only bike wakati bike wakati bike wakati bike wakati bike uh-huh. you don't know e road no go end for some place for the for that side for monte career so na so the thing happen countryman uh, countrywoman Mm-hmm. As una see am so, I dey always tell una say each time I come for here before I wan go, I dey tell una the one oh, say if una see my back, make una know say my belle e dey for before. But before I wan go, I will leave una with the one my God school e dey sing with that Gabonese girl wey dey dey call say Chanel. Una hear am?